my country people na welcome back to my channel today saga don come out come call out khalid over alleged debt wey be say the guy dey owe am and also congratulations to shex on his new ambassadorial deal so of recent checks don bag um deal wit itel company wey dem say make pipo cut dia coat according to dia size checks na one of dem di boy just dey mind im business im no allow pressure from online push am to go do wetin im no suppose do e concentrate on im hustle continue to dey apply abi una wan tell me talk say na only um i um i ten na im the guy don apply for im go don drop proposals for different different companies wey be say go don reject am but im continue to dey apply so na big congratulations to him because one is a big ambassador for bet naija and now itel so na something wey him suppose dey proud of so a big congratulations to sheyx olu so onto saga matter with khalid during um march dis year twenty twenty four ilebaye don first come out to come call out khailed wen she come out come tag di boy come say don effing push me into di wall your last warning so she no um come out come talk di tin how di tin be if na phyna na phyna go give us di detail she go give us di breakdown of wetin really dey sup but Adebayo just come out come tag the guy call am out she no point finger to tell us exactly wetin Khalid do am so today Saga come come out with e full chest tag Khalid come tell us wetin Khalid dey do wey be say dey pain am. So I go first give una the small gist of wetin Khalid do wey be say dey pain Saga before I go come out come show una the comment wey Saga throw to take drag the guy online so Afta di Big Brother Naija Level Up season dat time wen Khalid come out, Khalid don um from wetin we dey hear allegedly im borrow money from Saga, e say e wan use am take rent e house. According to Khalid, Khalid dey say na loan, e actually loan di money, e actually collect di money as loan from saga the boy claim that time talk say he get issues with bank with his bank app and he need the money to take rent the house which was 24 hours na 24 hours na he give the saga say he go pay back the money 24 hours don pass e don dey four months when be say saga call the boy the boy go dey avoid the calls so the thing don too pain the guy and from wetin we dey hear no be only saga um khalid don do that type of thing dey owe other people too, him go dey use lie dey collect people money, he no go dey pay them but he go dey post post them. So Saga don tire to dey tell the boy say pay me my money, pay me my money, he come come out today, he come publicly call the guy with him full chest. So Khalid first of all come out come put out an advert, the guy dey do one promotion for one app like that, I no go put the app name I cover am, so he come say with at blah blah blah you don't need to worry ab

i dont know what else to do to get you to pay me the money you took from me come put the pay me in capital letter that pay me once person write something capital letter e mean say the person dey shout Stagger no still stop for there, Stagger still go Twitter go continue to dey drag the boy by ibiebie. He come say pay me the money you took from me Khalid it's been four months I'm speaking for myself and every other person which means Khalid is a serial debtor. So BBN fans come open space na come dey talk say Khalid suppose um, pay Saga why some people dey say the way Saga take come and come call the boy thief say the thing no make sense like that all those type of thing.

dey now believe yeye people another person come come out come say i understand that the show exposes this guys to a certain lifestyle but they are adult first of all and i would expect them to be sensible i remember a story about saga himself after shine your eye and how he couldn't afford his rent and now he's found his feet i believe borrow sense e dey good say before anybody dey enter big brother shoe e go good make you get something tangible wey be say you dey do before you enter but as you come out from di house you go continue to dey do dat tin take for instance Bryan, Laycon, Vee dey were all musicians and you see say dem go back to singing. Shex on di oda hand as im football career don fail you see say di boy im go hustle for BetNaija influencing work you see say im dey push imsef. Bisola before she enta Big Brother house she was an actress you see say she come out she continue, Venita she was an actress before she enta Big Brother house you see say as she come out she continue, Bere as well was an actor, you see say he come out, he continue. Even as a person wey be say maybe as man say you no get work before you enter Big Brothers, as you come outside, you already get the platform. No be everybody go dey famous after they come out from Big Brother house. Create a niche for yourself. You no fit become content creator. Look at Elo Swag. He know say he no get fans. But you see the boy dancing on social media, creating content for himself. As BBNaija fans no go feed you for the rest of your life. na just the honest truth. Time will come, they will get tired, they will move on to the, the, the next superstar wey come out from the show. Hope say all these housemates they go learn to not dey carried away. Now wey be say everybody dey call out Khalid say they owe them, I no know wetin him go do. Those of us wey watch um, um, Saga for the house, Saga dey compassionate. He no go just come out to come call out person like that. So with everything as people dey drag Saga, dey drag the Khalid, say Saga no suppose Kola Khalid wey e do, he come delete the post, come come out come post another one. He come come come say the truth is a lot of people abuse kindness for shuberity and I hear it when I am looked at that way. Wetin make this Khalid own dey pain me be say Khalid get handwork o, he is a very good artist, he dey draw. Khalid go inside Big Brother house instead of this boy to promote his drawing, he go there carry brochures na Daniela use the brocos dey wipe every every night. Imagine that type of thing. Now you have come out of the house, nothing to show for it. Instead of you to concentrate building your brand, you dey dey borrow borrow people money without paying. I no dey like person wey be say dey borrow money, no dey pay. And a lot of people dey fond of that thing, especially when they collect from loan companies. You see them, they will not pay back. You go tell them say pay money, they go dey tell you to say do your worst. By the time when they do the worst, you go come come out dey cry, say they do you wrong. Whereas na you tell them say make they do their worst. BBNaija children and debt na five and six, una take care una bye.